Oha nya ya pau selamat datai ngagai channel aki gingau. Au nya ya akai begulai bahu gak kitai uchu aki semua. Ya nama berita kita udah ngihuh udah ngopi. Kopi sena ati ni gingau nya mai uchu. Apau tau ngasuh tino malam.

Cherita bebalas langka umai tusun ke dua puluh semilan. Au. Nya udah dua gelas ai kopi ke dirut dua mengu aki iya. Nya baru akih kitai gentung enggau geringu tua angkat. Bendar orang bujang dua iku nya tinduk. Tebaka ke buntau nya metudah gentung enggau geringu. Nyadi ni geringu enda kira kurang, udah ke meri babi manuk makai dia dia lalu ngabas utai tanam ba kebun. Paman nadai pengawa kediri ni geringu aja memansang kebun. Enti bisi pengawa aja nya baru sidai sambal. Nya meh benung pengirup di sida memuchun tadi. Dia sekali nya tak datai dini geraji. Bau amat nemu ini geraji ngiga sida aki Geringo. Endang sigi lalu nuju ngagai ujung bilik sida aki Geringo ini geraji kitai nya. Iya aki Geringo, o aki Geringo. Iya bisi dia aki tau ai. Pia deh kui ni geraji ngangau ke tudeh aki geringu. Iya nama nya ini gaji tau aku tau iya nama utai. Pia ko tudeh aki geringu lalu angkat ninga nya tai ni geraji ke ngangau. Eh pubat ka aku taki gingau pubat ulih deh. Enda dapat ko tau. Pia deh ko ini graji madeh kediri empu enda dapat pinta perubat aki kedingu. Ee ditu ini gaji dini aku tu nemu mubat oheng ubat nadai aku tu aneh agi ka mubat oheng. Pia deh ko aki kedingu dulu agi madeh kediri nadai uban. Kebatang iya ini graji tu sengaja. Sengaja ka ngambah sida agi geringu tu sebilik laban ka meda bekeni gaya sida nya laban iya bisi nganyu utai ngagai sida agi geringu. Ka nguji agi geringu mega tudai ni geraji. Ka nguji amat nemu kini. Aki geringu tu merubat orang. Jaga deh aki geringu nya ini geraji udah datai. Eh anang pia dulu meh aki geringu ka sia ka aku. Iya ni ini geringu nadai peda. Aso perubat aki geringu ku tu ini geringu ninga dini geringu. Pia deh ku ini geraji nyungangau kini geringu ge iya.

Eeh amat mayuh macham ditu ini gaji ini gaji. Iya nama pemedih dih nya. Pemah pedih empa ku ba kaki tiga pia. Pia ku aki geringu enda ulih enda ini gaji nya. Enti sebut ke belakon ooh pandai nang sukup pandai. Ini geragi kitai nya. Eh, aku tu nan tu nemu maki gingau. Dua tiga hari tu telain ama asai sepi aku. Tengai engka sai aku tu aki gingau. Iya enti aku aki gingau pama ngai engka sai na dapat aku. Nya maku kitu pinta berubat deh. Kasiah ka aku aki gingau anak kasiah ka aku deh. Pia deh ku ini geragi. Madah kediri ngaing ka asai. Nya pemedih ni kitai ni geraji kitai nyentadi. Pemedih ngaing ka asai apau amat pama ini gaji tu ka nguji tudah ki geringu. Pama iya nang kasai kenu ku iya anak dapat iya. Nya mia pinta perubat tudah ki geringu. Apau, dini aku tenemu mubau hang pama ngai engkasi? Iya keh tua lubi duang pia pama ngai engkasi ni gaji. Nya kemanah pama kitai nang engkasi? Tuhang pama nang engkasi gai weh ni gaji. Deh nang engkasi ka sakit? Pia ko aki geringu juga ro pala ninga pemediah tu deh ni gaji nya tadi. Nadai kala-kala ninga orang enda dapa pama anang ka sai. Nya ke manah pama kitai anang ka sai nanda ka kitai gerai. Tang meh ko ini gerai ji enti anang ka sai iya legi sigi enda dapan. Amat mayuh ulah ini gerai ji ka nguji tudak agi geringa. Ih ane mei jakau di aki jingau aki jingau pupat ka ja makau tau. Bantai ka bia me pengaruh di dia. Ung suak bia bakau tau me pengawa de aki jingau. Ama ma ku tu gerai pia ko tu dei ni geraji. Bendar lamai ni geraji pinta perubat tudah aki geringu. Nya mena liat tudah aki geringu nyi nyau ke iya tama ngagai dapur. Ginau-ginau maki geringu kitai nya ka ngiga utai kenai merubat tudah ini geraji. Ooh lansia udu mega aki geringu tepeda keleka lada. Ooh nya iya pia keno ko aki geringu. Au nama agi deh lalu dame iya mela ke ladan tadi. Pau dinga retua-retua. Aki geringu kitai nyenutuk leka lada. Nya jaga deh ini geraji. Bula ngumbai dinang kasih legi jamai utai ke ditutuk aki geringu nya. Au udah ketemu nutuk tadi. Dia nadai betangguh agi di aki Geringu kitai nya. Dinga lalu ngasuh bala uchu bejaga-jaga dia. Anang semak-semak pia kenu ku aki Geringu. Ei jauh ka agi dia uchu gentung Geringu ninga seduai. Kin agi seduai anang semak. Tu pama utai tu enti ninang kasai lagi ni gaji. Ni lubang mih iya menemu kasai jama utai ko tau. Pia dek ku tudah aki Geringau, dulu agi iya udah ngerenti ke utai, ngai nyadi enda gerenti pa ma disebut ke leka lada dikena aki Geringau. Apau uban nama nya aki Geringau pengaruh nama meh tau pia dek ku ini geraji dulu agi nanya nama na ubat nya. Ooh nya meh saking seribu ini gaji saking seribu. Pama di endang kasih laba utai kuto legi pama utai. Tau ngiga beliau tuji ko di pama di endang kasih legi. Pia di kuaki Geningau bendar iya ngenat kediri ka ketawa. Iya bekeni enggau tu aki Gingau weh nama nyua ke baku deh. Pia di kuini geraji genanya bekeni enggau utai ke disua kaki Geningau nya. Au, nyadi beketau iya ini enggah aji. Chul iya deh utai tau. Udah nya suni aku balu mai dewang. Iya deh anang ngempa iya ini enggah aji nah tau dempa. Pia ku aki Kedingu madahka chara nguna utai iya nya. Au nama agi deh. Empai di suni ampai di palit ke ngagai lubai duang di utai enta di. Dia ini gaji dulu agi udah engkasai. Nya meh, meda ini gaji tu udah dulu agi engkasai. Da beguai-guai daki geringu. Ngeluat utai enta di ngagai lubai duang ini gaji. Pau jera ini gaji nya. Nya meh enda ulih nang kat ini geraji jam eh utai nya. Enggai nyadi nang kasi pama udah nyirut leka lada. Nini geraji ukai nya nemu nya lada. Agi iya maioh penumbuh madah kediri lama udah nang kasi. Enda udah eh jam eh tudah aki Geringau. Apau bisa tu aki Geringau bebisa. Enggai bada ku tung kasi. Iya bisi sabang ke nya ke ge enggau. Pia ku ini raji iya pau rindu meda ini tuai nya bendar amat kasai. Eh bisi ini gaji bisi laban utai ke bisa nya sigi bisi sabang iya. Nyadi dinga dia manah tu ini gaji nyadi duko. Pingai kain chelum enggau duit sepuluh sen. Nya jai ni gaji nadai bukai. Tang deh ena tau nikal pama udah pulai legai. Sabang iya tau disuaka pila lusa tulat tupa tau meh nadai ral. Tama ka nyua diatu asua nyu uhang nya aja. Nadai penti bukai tu semina natau nikal kitu bahu. Enti udah pulai lalu pulai ninga dini gaji. Datai di humah di empu legi nya bahu ditau masui duang di nya ngena ai. Pia da kuaki Gringo nemu du nundi tudah ni geraji. Amat pama ke sabar aki manah aki Gringo kitai tu. Leka lada ke dikena iya nya tadi, tu nyudah minta duku, minta pingai, minta kain chelum enggau duit sepuluh sen. Apeuu gaji dini gaji ka mayuh ulih enggau aki Geringau. Nya meh lalu mulai kelirik dini gaji kitai yen tadi, bendar tudah tuai nyudah engkasi, engka bisi dua puluh enam kali ini gaji udah engkasi kenu ku jerita. Empu amat bisa udu mesakka seribu tudah ki geringu. Nadai salah pama kita ka berubah ba ki geringu. Janji nakal asal kitai sanggup aja. Sigi baka ki geringu, aki geringu enda nemu enda mayuh ulah. Iya udah madah tadi enda baka kena iya madah. Nadai ubat kena ku aki geringu. Pengaruh kena merubat orang nadai aki geringu. Tam ini geraraji nyu minta ka sia baki geringu. Ngica kaki geringu tu ka merubat iya. Nya lapa dini gaji nya ki geringu udah mantai ke pengaruh saking seribu. Hei, iya aki, oh aki. Kuba nama ke dikenal inya tadi aki? Nama kami tu nah kala meda ubat nya. Pia deh ko bala uchu nanya ake sida iya nya. Udah ini geragi tu pulai udah ini geragi tu nyau nya baru bala uchu nanya. Eh enda kala meda pia uchu. Iya nama kita enda kala meda. Enda ake enda enda kala pia ko bala uchu. Nadai enda deh kelala ubat pengaruh ake pia deh ko bala uchu. Pia deh ko uchu iya tu em.

Pama uhang enggai engkasi leka lada nya men dikena kitai uchau jeha iya mimit pediah lalu pinta pehuba kitai baka aku tu manah baka aku tu beliau iya empu beliau minta pehuba kitai pia deka agi geringu nusi ke utai dikena inya tadi ngagai bala uchu iya. Nya meh enda ulih anak ketawa bala uchu ninga nya teleka lada. Ooh aruah meh ini geraji tak se singit idung iya. Ejam meh utai nya tadi. Amat mayuh ulih ake pia dek ku jako. Aruh maki gedingu ngumbai utai nya tadi sakang seribu. Ama amat bisa sakang seribu aki geingu. Ukai kitai mensia tu aja ke ngkasi. Ni bala jelu nemu engkasi pama jameh lada. Aki ke enda nemu enda mayuh ulah nang sigi nadai orang bukai sigi aki geringu. Pama enda naka anang berani ka betampi enggau sida aki geringu. Sigi mayuh penumbuh nama udah aki geringu. Aki ajin mayuh bini nadai ngeli buk pisin belah dua penyepu koyo indu dara. Tau ngasuh sida aki indu enda tinduk malam. Udu ngiga udu nyebut nama aki Geringu. Poo. Cukup setidi aki Geringu kitai nya. Bebalas langkau umai. Iya nya iya peninga semua nyadi cerita kitai baka ke sekali tu dilengkaka aku naka tu dulu. Au terima kasih laban kitai udah ninga. Pama kita ngae engka sei tau diguna penemu aki kitai aki Geringu nya tadi. Pengaruh sakang seribu kenu ku aki Geringu. Terima kasih ngarap kitai betemu baru begulai baru ba channel aki Geringu. Mupa dulu aku Oha Nyaya terima kasih.